I fir mizo tlang lo chunila kan lo lawm leh vek a cho. Pasal tha kei mite thian zo kuah a. Hetih lai hian Pu Zatawna te ho leh Mangthanga te ho inbiakna an lo nei a. Chutia thawk leh khata nula tlangval rualin an rawn belh dawn takah chuan khawthar lo sah mai chu an duh ta a. Nula leh tlangval rawn thleng thar te ho lahin khawthar an kai veleh an chhungte hruaia che chhuah chu an duh vek a. An chenna ngawpui piah mual pharh duai maiah chuan an vat darh dawn ta a. A tukhua a lo var chuan. Mualpharh zau em em hi chu an va darh ṭan ta a, kei mi an ni a, hring mi ang ni hek lo. An hna a sawt em em a, a ni khat va ringawt pawh an inbeng leng ngei ang le. Thing ṭha leh khauh zual ho chu ṭhenkhat chuan insakna chak tur atan an lo ruahman zung zung a, hmeichhe ho lah awm awl mai mai chu an tum bik bo lo. Rahung chu zokuanga naute ho chuan a lo ṭhiat a, dap tur atan an lo chik sup sup mai a. Mualhran an thing thlu ringawt pawh chu a ring em em a, ṭhenkhat tah an lo kuk rai rai ri a lo lang a, Muaihranah chuan rua chik rit tlu tuar tuar hi a awm bawk a, ni thum tha an han chek tak tak mai chu a hmun chu a lo rem in khua atan chuan a lo tha em em a, tui tlan tur a tha a, khawlawi luh rem tak a ni dawn bawk a, chutih rual in chu mual thleng tur chuan ruam chheng che tak tak pal tlang a ngai a, khan rem lai pahnih chiah a awm a, chu lai hmun pawh chu lung ina chher duh sang tak chuan a kar che bawk a ni. Lal in tur te chu an sa a, zual buk tur nen in nghat mawi lo tak mawi tak hian in lam sawm bawr vel theuhah chuan in chu a ding ta thup mai a, in ding sawm nga lai mai chu a awm ve dawn ta reng mai. Chutia khaw din an peih hnu chuan mahni chhung te hruai duh zawk chuan an khaw hlui lam theuh an pan ta sup sup a, khaw thar chuang kai mai ni se an han liam duak mai chu a reh hian a reh tlawk tlawk mai. Zokung mai bakah hranga tial leh renga te pawhin in hrang an chang ve dawn ta reng mai a, kawppui tur an nei lawk theuh lehnghal a. a va rem teh kêl em! Tlangval nun tem hauh loin chhungkhat pa an ni nghal der tawh mai dawn a ni. Chhung ta tia sawi tur an nei lo. Tlangval sawm bawr vel leh hranga ṭial a bakah pu Zatawna ho an lo la awm sa hauh zawng chuan khua chu an lo luah a. In lian deuh pakhatah chuan ṭhenkhat chu a huh ho chuan an la riak a. Zawl buk pawh tlangval sawm bawr vel chuan an luah ve ta hram a. An khawhnaih ber ṭuahpui nen chuan an inkar chu zanthum vel riah ngai hi a ni a. A bak lusei khawdang an bul hnaia khawchheh velah engmah engkhawmah a awm lo. Tuirum luiah a luang a, ramri chungchangah an buai an ring phut. Thingphek kawngkhar lian em em chu lo inhawng ro ro maiin patling inthuam dan maksak em em mai. Thir lukhum an khum a, thir kawr an ha a, pawnfen ang deuh puan an veng a, an chungah savun ni awm tak hi a tlu tla sung bawk a. Pho lian tak thir leh thinga siam chu an lek fur bawk a, chung ho chuan an lo ti ding a, tawng an la hriat ngai loh hmang chuan keiruma leh chung ho hruaitu ni awm tak chu an inbia a, chutah chuan chung ho hruaitu chuan kut rawn pengin a rawn vai ta loh lo a, Zokung te leh midang te ho chuan puanin an kaiah chuan an hruai lut ta a, Zokung leh midang ho chuan mak ti em em hian an puanin chu an en chiang a. Chutiang puan hlai em em mai an han hmuh chu mak an ti em em a. An puan hmuh len leh hlai ber chu puanpui khi a ni a, hmeithai in tiat a a lian a khawh vek thei ang chu tha an tiin an awt rawh em em mai a. Chutah eng hram thaw eng hram thawm emaw hi niin an hre zui ta a, sazuk tlan thawm ni awm tak te an hre zui leh nghal a, eng ramsa emaw nia an la hmuh ngai reng reng loh. Chung ho chungah chuan mi pakhat hi lo chuangin kei rum anen chuan an inbe leh ta a, a tlan liam zui leh ta nghal a ni. Zokawma mai bakah midang ho chuan mak an tiin zawh nan nghah tawh em em a, an hmelah a lo lang chhuak hial aniang chu. Kei ruma chuan zawhna in nei tan der tawh elaw kan sawi fiah ange aw tiin a thiante a han hrilhfiah dawn ta a. Kul kawngkhar lo vengtute. Ral do mi an ni lo va, ral veng tu te an ni. An ni ho chuan tat ma daw an ti a, keini lu hrei ho chuan ral kai thei chin, zawl buk kai chin kan tih ang hi a ni mai. An ni chu mipa zawng zawng hi ral do mi an lo ni lo va, a zir bik leh a ti tur bik an awm a, chung ho chu lal chuan tlasik tum khat zelah lungmawi zai in a chhawr a, heng lungmawi hi an ni ho hian thil thleng nan an hmang thin a ni, an tangka a ni ber ang chu a han ti chap chap a. Chung lungmawi ang chu sawmhnih lai mai hi a lo ni ve reng a, tun ang hnu hi chuan silver hi a ni awm teh tak e, sawi chhun zawmin thu thawn min pe tu kha a chuanna kha sakawr a ni a, an lalram ve nim nan an hmang tangkai teh a nia, zanin hetah hahchawlh turin min duh a, naktukah min hruai turin tawlai lir an rawn tir dawn a ni, a han ti leh a, a sawi zo chiah tih chuan a nei tur a rawn pe ta a. Chuan em em em mai chu an chhum a, a luang thei ang tih tur vel hi hlum tlengah an rawn dah a, vawk sa hem hmin ni awm tak hi an rawn dah tel bawk a, eng hnah hnah emaw hi chawhpawlh nualin an rawn dah leh a, hlum bel lian vak lo sawm chuang hi an rawn dah leh a, zu hi a lo ni a, tui tih em em mai chuan a nei tur rawn pek chu an ei fai ta vek a. An chu rawn pek lah chu tui ang chiah hian a fim a, mahse shock a fan raih zel mai. An shock chu lum tla pap pap in an pawm a sa ham ham a, an lo lem hnem tlang ta deuh a ni ang. Buh pawl puan hmanga an tuam khum tura an siam chu chumi chungah chuan an mu hnar ta bawrh bawrh nghal mai a. A tuka Tulai Lirsakorina a rawn hnuk an hmuh chuan mak an ti em em a, thingbawm lian em em mai. A kelah a bial a, a lir duh em em mai lehnghal a, thingbawm-- Bawm chungah chuan an han lut a, an thutna nuam em em mai hi a lo awm a, an thil tawn zek zung mak ti lo rual an awm tawh lo. An chhuahna bawmah chuan khawih kau theih hi a lo awm a, Zokung-a chuan tukverh a nei thlap a ni tih hi a han ti a, nakin deuhah chuan an buh chhinna hmun zawl ang an tlem ta a, buh chhin dan an buh chi an dah leh an lo neih dan zawk zawk chu mak an ti em em a, an buh hmun lah chu mithiana tlin loh nasa mai a. Bawimim hmunte chu an palh tlang leh bawk a, khawchhak ho hian buh pangai hi an ei ve tho a, mahse zu siam nan hian wheat leh barley hi an chinna a rei tawh a, buh leh vaimim hi an nei pawlh a, an buh chhum dan tlangpui hi buh hawp hi a ni, kawngge an ti. Lunga sak ni awm tak in lian pui pui awmna hmun chu an lut ta a, kut laiah chuan tlai lam te, thei rah te. Chatupuite a ar lam chi te puan nalh tak tak te leh an thil dang tam tak chu an lo pho tuar mai a chung ho chu mipui ho chuan an bial laih laih hlum a an in thuam dan lah lu sei in thuam dan a ni ve si lo a an in thuam dan te ringawt pawh chuan an mit a tlun em em a an hmeichhe ho te lah chu an pi leh pu te zing a lasi zawl ten an in thuam na an sawi nen chuan a danglam na a tam lo khawp mai an siksil te lah chu a dangda in an zangkhai em em a. Thlangra hi tah khum deuh se, a fawng vuah leh se chutiang ang deuh te chu an khum far mai a. Nisa hnuaiah chuan daihlim nuam tak hi an nei reng mai bawk a. Anmahni lo hmutute awmna hmunah chuan an han thleng a. In pakhat pindanah chuan an hruai lut ta a. An zavai chuan a mal te te hian an hruai reng a. Chhiarhlawh nula te chuan pakhat te te in an zui nghal bawk a. An pindan theuh an lo ti ah chuan an chhiarhlawh nula te chuan thing atanga siam. Tuilum hi an khai a, khuh hriang lian em em maiah chuan an han chhut lut a, tah chuan inbual tur tiin zai zir hian an han sawi a, ani pawh chuan an hrethiam ve mai a, chutah chuan an inbual ta a, Tuilum hmanga an han inbual chu a vawi khatna theuh a ni a, nuam an ti hle mai. Khawpza Thanga leh a nautel ho ngat phei chuan an chhuahsan phal tawh meuh lo. Thuam pawh nei mumal lo a an lut an ni a, an thuam tur an lah chuan an han inthuam ang chu an pe a, an lawm ta em em a, an phun ta sap sap a. An chhiarhlawh nula te lah lo hmu mawi tawk an awm a, an rilru teh teh chuan an chhiarhlawh te mah hetiang an nih chuan Lalhmei ho hmelthat dan tur tiin an han suang tawh nasa. Lei a kei ruma chuan thlawh kual vek ang u. an chhiarhlawh nula te lo mutpui leh mutpui loh ho chu an thu thu a ni mai a, mahse chhiarhlawh nula tein mutpui erawh zawngin an hmu hniam ang cheu, an hmu sit bawk ang cheu. Pindan kil tawpah pawh pindan dang a awm a, tah sawn zanriah kan kil ang, a rang lamin kal tur aw tiin a hrilh kual vek ta a, an vai mai chuan zanriah kilna tur pindan chu an pan ta a, a zing a. hruaitu thutna tura an siamah chuan keiruma leh zokunga chu an thut tir a, an lal tirh kah chuan a chhiarhlawh te hnenah chuan an chanchin chu a hrilh ta a, he lal ramah hian chin dan dangdai deuh an nei a, an lalin a chhiarhlawh mipa ho hi an bawl an bawlpute ten an sazu chu hnathawk thei lovin an siam sak vek a, hmeichhia reng reng an pawl thei lo a ni, hetia an tih chhan chu lal nupuite leh hmeite an him zawk nan a ni, zanriah chu an kil ta a. An la ei ngai loh hlir chu an rawn chawp a, kei ruman a lo sawi lawk avangin hemi zan atang an cham chhung chu buh chhung pangai chaw pangai an pe ta thin a ni. Chumi zan pawh nuam pi takin an hmang a, rimawi tum sakin zai leh lamin an thlei theih nan tiin an thei ang angin an lo buai sawm a, Lusei nula ho lam dan nen chuan a inang lo hle, khup za thanga chuan an lo ban zo zo thin in. Ani tan zawng khawvel a kim a ni ber. Duahma tih zia chu engnen mah hian a thleng phal ta lo. A naute ho lahin min hmu sit dawn mah se, tlangdawm ka per kai chak duh mang e an ti sek tawh lehnghal a. Hlim takin chumi zan chhu an hmang ta a. A tukah chuan an lal an hmuh hun a lo thleng ta a. Mahse thil pek reng reng engmah an keng lo. Chutah kei ruma chuan hre chhuakin savawm mit an khei chhuah leh savawm kut tin chu an phur ta a. A chhiarhlawh tura an pek nula hnenah chuan Chu thil dahna tur chu a dil a, thing atanga siam bawm mawi em em hi a rawn la a, chutah chuan savawm mit leh kuttin chu an dah ta a. Chu Lalramah chuan savawm mit leh kuttin chu thil hlu tawp a ni a, anni chuan thing zung chi khat leh savawm mit chawhpawlh chu damdawi tha berah an ngai a ni. An hlut hle a, savawm lah hmuh tur an awm tawh lo tih an hre chiang a, a awmchhun lah pawh Lalmeuh pawn rangkachak leh lunghlu tam tak nen a thleng a ngai thin a ni. Chuan thil pek Lalin a han hmuh chu a lawm em em a, rangkachak thingrem khat leh silver thingrem khat chu pek a tum ta a, mahse kei ruma chuan chung thil chu an tan a tangkai ve lo tih a han hrilh a, hetih lai hian Zokunga erawh Bangsei Lalpa thutna hnai tak anmahni rawn thlawhtute zinga a hotute thutnaah chuan a lo thu a, ngawi reng hian kei ruma leh Bangsei Lal titi chu an lo en reng a. An lal chuan an duh duh dil turin a han ti a, kei ruma chuan thi leh dar chi hrang hrang te chu an tan a hlu zawk tiin a han sawi fiah ta a. Lal chuan a sawi ang ho chu tam tham fe mai hi a va i hian a rawn phawrh chhuak ta a. Tichuan le an rawn kal chhan chu Bangsei lal chuan a zawt a, kei ruma chuan a mit ti tlai tura an kal a nih thu a han sawi chuan lal chu a lo phur ngang mai a. Tichuan a sipai tha zual tlan bik te nen chuan intihsiakna dangdai tak chu an nei dawn ta a. An in intihsiakna tan hma chuan thil dang bang sei lal chu an hmuh tir dawn ta a, an sawi ho ve fe hnuah chuan Zokung chu inbeihna zawlah chuan a lo ding chhuak a, a ngun hnam leh fei chu van lamah a lik chho a, chu veleh khaw eng tha em em karah chuan chhum a rawn zing thim mup mai a. check a tla ri tuar tuar leh nghal khawpui a ri rum rum a keirum a ti loh zawng mi dang ho zawng chu keipuia an chang ta a an sakei zia chuan mahse an mihring rilru chu an hlauh hauh lo inbeihna zawl dawhsan atang chuan bangsei lal chuan mak ti leh ropui ti hian a lo en a mahse amah veng tute chuan an dinhnaih zual sawt hlawm hle mai chutah le zaukawng leh keiruma chu tang dunin mihring leh sakei inbeih fiam lai chu an thlir tir a. Tlirtu an tam in mak tih leh ropui tih chu an thawm a ring ngang mai. Chhum chu a reh a, Check tla te a reh ta, keimi ho pawh hring mi ah an rawn chang leh tawh an rawn chang leh tawh a, bang sei lal chu a awm a, kut nghatin thing thi chuan zahna chi beih a buk ta a, bang sei ral deuh mi te zing ah an hruai tu chuan an lal chu bek bawr ser ser in keini tan hmachhawn chi a ni lo va, infiamna dangdai neih pui chi zawk an nih hi a han ti a. Bang sei lal pawh chu a lo bu nghut nghut a, tichuan infiamna atan thar inkah siak, silai inkah siak te an han nei ta a, bang sei ral deuh mite theihna ang chu an lo nei ve vek a, mahse an silai mawlh mai chu Lusei ho silai nen chuan a inang lo hle mai a, an silai hlo chu a dipin a hraw te a awm a, a hran hran chuan a awm a, artui chhuk mutiat vel hian an hlum a, silai hmawrah chuan an thun zeuh a, silai mu chu an han thun leh a, vawi hnih thuam. bak a sawh lo va an kap zui nghal ta mai chu chu chu mak an ti a ni an silai hlo chu an awt ve em em mai a an silai dawt te lah chu pahnih nei an ni a vawihnih an en hmeh pawh chhung chu rei lo tak a ni bangsei lal chuan an ennawm entir chu ropui a tih em avang chuan a in phal zau ta em em a chumi zan chu kei keiruma mai bakah khup zathanga leh a naute-- Pawn bang sei lalpa hmeh te hmang ngeiin Paula sai an pumpelh ta a ni. La cham chak hlawm hle mah se hmabak thui tak an nei a, an haw a tul ta si. An haw dawn meuh chuan lal duhsakna an dun thi leh dar te chu phur seng hek lo le sakawr sawm lai mai chu an pe a. Zokung ah erawh sakawrah a chuang ta thung a. Silai lah an kemin an pe a, a hlo an siam a hlo an siam dan thu ruk pawh an hrilh ta a. Tin, bang sei bawlhpui hnen atang chuan khup za thanga pawn hliam enkawl leh damlo enkawl dan chu a thiam thar teuh a, hlawk tak aah hlawkpui tak a ni. Lusei khaw dang hlawh kualpui an tum ta a, Keiruma chuan an dinhmun a enin a chi loh ah a ngai a, lusei khaw dang leh kawlphai hnam ho te tawk lo a, a lang thei ang ber a an khua thlen chu an rilruk ta a tlang kawnga an han thleng chu chawkawr ho chu an kal thei ta lutuk lo va kawng zawh nuam lam chu an zawh ta zel a kawng tum pangai an hmuh pawh zawh duh lovin a mar nuam leh a zawl nuam thei tur ang ber chu an kal ta zel a zan tam an thang ta tial a chu an nui leh suk suk thin a a ni taka. A ni takpui reuh khan a chhiar hlawt tura an pek kha nawmchenna atan a hmang lo chu niin an mualpho thui loh nan keiruman a chhiar hlawh hruai anga a sawi a ngaih phah ta a ni. Zutui em em mai leh nula kiang ngah hlir awmin bangsei an cham chhung khan bangsei lal chhiar hlawh nula te an mutpui nual hman reng a lo ni Zokunga chuan Tiala tinge kha tia i nuih suk suk a han ti a, Tiala chuan an rai vek a nih zungin mahse Lalramah chuan kan tla an awm ve a nual dawn e a han ti mai chu. An za vai chuan an nui khek tuar tuar mai a, Tuahpui khua pawh chu hel ve leh in an lo awm thin na chu an thleng ta a, an lo reh ta duak mai si, mahse rei an hawi rei lo, Hranga ram chhuak chuan rawn pawh vatin an han in chibai sap sap a, an puak phur tu sakawr chu an en duh em em a, dangdai hi an ti khawp a, a ke lah zuk chal ke ang a ni a, a pian lah chu tlan tlan chak tura duan a ni, tiin. a sa pawh ei ngai a ni lo vang heta tang hian a ni mizo ten sakawr satui zia hre ngawt lo a kan nei loh ve ringawt na chhan chu duh tawk rih phawt ang aw a hmasa in min lo hrethiam ula ka hritlang ve deuh a ka shock te na a chhiar hrang ka duh bawk sia.